Midhiambo masani nyakwara Mogajwang', wagoyoni erokamano kuom bedo kodwa bende nyadichiel kendo. Machiegni e twak ma bende waikoni e, uh, e TV marwa migeno mar Nyanza News Network. Kaka pile iluonga Nyabundo Brian kata King Nyams Kalisto Lorios Kairi Machogo, uh, ka wan kod Haviko modem, haviko live wire, haviko pima liet ma kwang' od ng'ato. Machiegni kendo e chenro bende waiko ni nyakwara Mogajwang' ma bende loso malach e weche ma kineno kuom nyako to ogolo agola chunyi ogolo agola chunyi direct mm. bende ok igomb mondo mi chak ine nyakono kendo uh, machiegni eh, chakruok mar chenro ni nyaka ang' orumo viko machiegni erokamano mose Eh, oganda mabende iselalnegi nya- ndalo mathoth e we akawo thuolo ni mondo mi achak amos jokanyanam e odhiambo ma kawuono en odhiambo makende ma nyasaye olosonwa kendo mondo mi wachak warom kaendi kaka joka ng'ato ka wago mbaka e weche moko ma ok odhi kare ahinya kuom jowa matindo ma nyiri ma nyalo miyo ng'ato ng'iye kendo chak paro nyadiriyo Mm. Oh, wagombo ni mondo odhi adhiya direct e twak ma bende waseiko kawuono Ah. nitiere nyadi mang'eny ma joma nyiri ah, gi ka gidongo inena ka nyako en en aena nyako makare to nitiere kiwango kata mana kidieny ma kochopie to iyudo ka nyathi ma nyakoni kendo koro opogore kit kako kit wuodhe kit rwakruoge mm. joma associate godo yeah. yo malach en ang'o gene ma ka ng'ato neno kuom nyako ng'at rawera madwa kendo yeah. to chunyi aya kabisa uh, uh, brian nitiere gik mang'eny ma kawuono nyithindo ma nyiri odonje kaka mm. nyocha wasewuoyo e pat mokwongo mar nyithindo ma yawuoyi mm. nitie gik ma kineno ka ng'ama rawera ma wuoyi timo mm. to kata ka in nyako to nyaka ibed gi paro nyadiriyo ni to ng'ani be en ng'at moro ma serious kata mochomo mm. manyalo dak kod nyar ng'ato mm -hmm. adieri ne wachak wabed piny mwachak wang'iyo gik manyalo miyo mm. nyiwa koso yudo e, e, e, jogo ma ginyalo dak godo mm. en e, e, thuolo makende madwa ni mondo mi waka wapuonjore mm. e, ka in gi wach moro tinyalo oronwa kaluwore gi lai ma owadwa Brian osechiwo kuondego eko mm. mondo mi wayud to in pachi kaka janeno kaachiel kod jawinjo marwa in to iwachi ang'o inene nang'o eh. adieri makende kawuono nitiere gik moko ma nyithindwa ma nyiri timo mm. ma samoro nyathi ma wuoyi nyalo bedo kod eh, gombo mondo mi owuo kod nyathi ma nyako ni mm. to gichako maber to ka gigik diere kamoro kata iyudo ka osiep ni endi kata ng'iyo ni endi ok nyal dhi mbele kaluwore gi achiel ariyo ma nyathi ma wuoyi otimo nade mhm. ofwenyo kuom nyathi ma nyako okay. ni endi yeah. Eh. Eh, kamano ipani achiel kuom ah, gido ma wuoyi koneno kuom nyako ni, ni nyocho ong'iyo gi nyako ni kata gisebedo ka ging'iyo kuom ndalo malo yeah. to ka ofwenyo afwenya ni nyako ni timo gini to owe, owerego uh, ah, adiri brian en gima kare ni kata bed ni wang'iyo to nyaka wang'e ni to wang'iyo e kiwango mane kata mm. wang'iyo gi jok machalo nade mm. number one tik tik gima nyalo miyo nyako koso yudo ng'at manyalo bedo kode serious e weche mag marriage mm. en ni iyudo ka jok ming'iyo godo mm. e, iyudo ka ing'iyo gi jok moko ma ok keti ibed kod nying maber mm. e, e, e, oko e, kama kuonde mwarome gi jo e, iwacho ni jok ma intiere godo mm. nyalo nyiso gima in adieri mm. omiyo samoro amora ma in idongo kata isechope e, e rang'iny moro ma idwa ni tim gimoro kata idonje e weche moko machalo kaka mag kenygi mm -hmm. nyaka ibed nyathi ma nyako modimbore mm. nyaka ibed nyathi ma nyako ma timo gike e yor achana mm. ok ibed nyathi ma nyako ma en en ena gosiepe ma helu helu mm. kata osiepe mag walo mm. ma ok mi ibed ng'at ma serious e ngima kisungu lungu ni show me your friends and i tell I'll you who you tell are you who you are. Nene ya osiepegi Exactly. define ng'ama in osiepegi nyiso gima in Eh. omiyo ka in go osiepe mawalo to ng'e ni in ng'at mawalo onge kaka inyalo bedo ng'at ma oh, serious gi ngima to osiepegi te to gin joma walo tiende ni ng'ama wuoyi kata kapok ing'eyo ni nya- nyathi manyako ni en ng'ama nade kifwenya fwenya ni ng'ane gi ng'ane ng'ane osiepne to ok chop kata ire e mago oseketo ji mobedo mabor kod nyithindo manyiri mm. e in gi gombo kinene kende kowuotho kende to lombi kendo oywayo chunyi mondo mi iyudie twak makende e, kode mondo ing'eye ni to chal nade to ka ang' imiye thuolo mondo mi odonje ngimane ochak oyude ochak yudo twak mm. mondo ing'eye kaka sa dhi mm. to idhi yudo ka en gi kit osiepe moko ma walo kata osiepe moko ma ok ket kata in iwuon ming'iyo kode ni ngimani bed makare koro iwinjo ka gini nyalo miyo chuny ng'ama wuoyi mm. nyalo bedo kod buok mowach ni ah to kare nyako ma aparo ni ochoma choma yot osiepege gin joma chal nade mm. ya en adieri makende thoth rowere ah. thoth rowere ma matindo ah, yudo ka seche moko ka seche ma pod gitimo osiep mm. iyudo ka onyalo bedo osiep nyako obed ni onyako ni madho kong'o obed ni nyako timo mm. mm. to koro donje e keny ah. iyudo ka embogo mondo wayude nyako kata mana e kanisa Eh. ipani ang'o makelo ma osiepna Ah, nyadi mang'eny onge dichuo ma nyalo gombo mondo mi oyud nyako ma marach kata nyako ma kite ok ni kare. Mm. E chutho chutho ji gimoro amora ka e sana sana e weche mag marriage kaendi kwa hawo to wahawo mondo mi wande bende wayudie jok makare nikech adieri makende marriage biro e paro weche mag keny mm. biro e paro mar wuoyi to nyako mokwongo tik tik nyaka okwong ochake ganyuola moaye mm. ni to an anyuola ma aye mm. ne gin joma chalona mama na en ng'ama chalona joma yawuoyi mm. ka ohero kawoga example mag minegi mm. ni to mama na ne en miyo machal nade yeah. kaka mama na orita kata kaka mama na oketowa wadongo mm. ne en miyo machal nade mm -hmm. omiyo samoro amora modhi ka odwaro nyathi ma nyako mm. to okwongo keto mane e pache mm. ni to adwaro nyako machal nade mm. adwaro nyako manyalo timo ma adwaro nyako manyalo timo ma adwaro nyako ma kata ka wuotho kata ka uh, yudo tudruok gi joma moko mm. to imiyi luor moro makende yeah. osiepna wanyisi gimoro ni ka iwuotho gi nyako ma descent in character mm. e to in bende imi luor mm -hmm. e nitiere nyako moro makata kiwuok midhi go dala mm. to kaka o, o, e, en kudhi kode iwacho ni adieri mm. ng'ano odo nyako nyako no kata ka be ni en gachiel ariyo moko mm. but en nyako mobidhore okay. e to nitie nyako moro mm. ma kata ka dipo ni uromo ora ka in mana gi wuodne rumo wacho ni adwa nadhi arome gi nyako moro mosiepna kamoro kata un e, e magawa moro udwa ni ugoye mbaka mm. to kit kata mano osiepne modonjo godo mm. tipenjo to magi to nyiri machal nade Eh, m- nyalo chandi ahinya To kong'o ne be is an issue e marriage. adieri makende ni kong'o is an issue en mana ni kawuono to i- jowa kata ojendewa matindo osedhi mokawe mobedo gimoro ma nyaka kawuono e, wacho ni ni- ni ni wan joma civilized to civilization ok oseketowa wabede e okang' maber mar yudo gik mabeyo manyalo miyo ngimawa bedo maber bang'e. Mm -hmm. Wasetiyo kod lony ma oketowa e okang' moro magalagala ma ji ok newa ka jok mar focus. Koro wachalo slaves mek lony. E, wachalo jok ma lony okete twech. Mm -hmm. E, nikech iyudo ka, ka wuono inyalo romo kod nyako. Mm. To kipenjo nyako kama ber munyalo rome to kiwinjo ka nyako en osuggest ni mana ni wadwa rom kata mana Odhi e e pub. club kamoro e pub kamoro kuonde math ma gik makech gi Eh. ing'eni gini nyalo chandi ahinya To, yeah. ka e ng'at mane dwaro nyako moro mobidhore kata e bed mani in iwuon in bende ijamath to hie hie nyako midwaro to onego bed ni ok kung keti e ong'ala ma mbele weche mag math mano family no from the beginning en family madwa chako nang'o to kata ka- kata kwa pod wasiki weche mag math Eh. iromo iromo gi nyako for the first time Eh. to udhi kata mana outing mm. to kuchopo kacha osiepna mm. to chieng' mokwongono kende osemer tak thing ito koro mano nyako bila mane iromo kode odiochieng' mokwongo ma mae ing'eye mm. mae be midwa ni ing'eye to ka en oko to en ng'ama chal nade te ma koro osemer ma ine ma koro itaye kendi dembe idwoke kata kae gari mane ubiro godo yeah. mondo mi oyud kwe ma kende kidwoke dala ok en gima ber mm. nyathi ma nyako kidwa ni iyud e, e, tudruok makende gi joma e, gi ng'at minyalo dak godo mm. wagoluru weche mag e, math kata mag mer mm. e, e, sins mokwongo mm. mag e, e, e tudruok marwa gi joma chuo okay. mm. waweye weche mag kong'o mm. wadonje weche mag pesa e. irado gi nyako kawuono modem kiserado gi nyako yeah to uwuoyo odiochieng' mokwongo mar ariyo mm. chieng' mar adek mm. ochako koni problem gi te uh. to uh, maybe uh, uh, gas orumo yeah. rent olorna dhot yeah. nyathi oriemb sikul yeah. pod ung'iya ng'iya kok uromo mm. ipani ma be nyalo kelo tungni e, e, e, e yore mag keny we mondo anyisi gimoro achiel brian ma mm. ji ok ong'eyo mm. Uh, nyako momi luor mogik e ngimawa kata ka luowa kani endi mm. en nyako ma kiswahili wacho ni oji tegemea mm. e nyako ma is independent onyalo timo gige ma kata ng'ama dichuo ok odonje mm. kata odonje to onyalo timo gige uh -huh. mano nyako man gi respect kamoro amora modhiye mm. iwinjo ka en nyako minyalo paki kendo inyalo wach ni en gi chia moro kuom kata chuo mang'eny bedo luore kata chuo oluore ibiro yudo ka jok ma biro approach eh, mm. kata jok ma biro dwaro mondo mi obed kode twak e weche mag keny gin jok moko mochomo yo yeah. nikech en nyako manyalo chung kende kata bed ni ang'o kata bende ni pes dichuo onge Onge. Mm. mano namba one gima chuo oluoro ahinya kawuono machandowa ahinya we anyisi ma bende osemiyo eh, eh, j- j- rowerewa ma kawuono oywa ng'ich Mm. ne weche mag keny en weche mag keto bajet mbele samoro amora mineno ng'at madichuo Mm. en nade ma kawuono ineno ng'at ma dichuo for the first time mm. to in isene in chal mana ng'ama oneno atm mosemi nyaka pin omiyi kad gi pin iwuothoidwa eh, inene mana ka ng'at monego bed ni wuodho gik moko kuome adieri ma kende eh, osiepna eh. ma gima osekelo luoro kuom joma chuo ma giringo koro giringo responsibility mm. ma pok obet iwinjo ing'e ni ah, gima chando rowere kawuono mm. en ni ji ok dwa bedo ji ok dwa commit to weche mag marriage mm. e that commitment e gima ji oluoro kabisa nikech the moment ma ngisekawo nyar ng'ato mm. miketo modonjo e ngimani ng'e ni onge gimoro amora mibiro timo ka ok ibet piny mutimo nade mm. uwuoye ji ariyo to mano e gima kawuono dhano ringo omiyo kisekawo ng'ato miketo e okang' moro ma en kinene tineno mana wuon pesa kata ineno pesa gini endi oseinyo joma chuo kabisa kata rowere magombo mondo mi odonj ang'owa e keny nikech kinene to in idwa mana ni mondo mitim nade iwuodh kuome to en owuon odwaro ng'at ma onyalo dak godo matiende ni uh, pesa ni is one of the major reasons make gamophobia gamophobia en mm. the fear of commitment eh, the fear of commitment yeah. exactly yeah. koro koro pesa ni hero pesa ni kuom joma nyiri ema eh, is the major reason uh, o contribute maduong en ne ong'ala ma mbele ahinya yeah. magoyo chuny joma chuo kuom joma nyiri kik wadar kanyo gima chanda en niya mm. ibiro gi nyathi ma nyako nyadendi e magawa yeah. to obiro kende mm. dakika ma unukani mm komiti osebiro gi komiti kendo komiti nyaka koro inyiepnegi e. Eh. ma kiwuok ka to gimoro aluf prabich osesoye ose uh -huh. ipani ma be nyako ma nyalo rito dak adier we, we, we anyisi gimoro brian mm. chieng' moro awacho wach moro ne osiepna moro nyi openja ni to modem ing'a manade uh, uh, wach ni obiro e pachi nang'o mm. nanyise ni chieng' moro uh, aromo gi nyako moro mm to mana kaka en ng'ama ng'eyo onge osiep moro e kinda kode mm. to mana kaka en ng'ama ing'eyo to uromo kode kama ok ujabetega pile mm -hmm. inyalo wacho kata for example idhi kata mana e boma mar kisumo kanieni mm -hmm. to ibet kamoro to piyo piyo ineno ng'at moro ming'eye mm -hmm. nikech ing'eye to gi nature marwa wa jomachuo mm -hmm. uh, we are created to treat ladies mm -hmm. eh, wan naturally wan jok ma kineno ng'ama nyako to onego bed ni imiye special treatment moro kata uh eh, -huh. Eh. onge gimoro e kinde kode uh eh, -huh. emomiyo kidonje mtoka tidhi yudo ka kom moro ni nono mm -hmm. udhi Nairobi se book shuttle mm -hmm. kom moro ni nono to ng'ama dichuo biro koting'o bag e, e, ginene to e, iyo kiti iko ah, e, ah, iko na mutu ikawo bag niketo kanyo mm. iliwo ka nyadendi to donjo mm. tiwinjo kinyise ni ah, iko iko free Iko eh, free, igolo ne bag kendo kado. nyalo bet tiende nang'o Eh. I- i- ng'ama dichuo olos ne ng'ama nyadendi iwinjo ng'ama nyadendi bende olos ne ng'ama ng'o Ng'ama ng'ama dichuo. dichuo omiyo gigi gin gik moko ariyo mok inyal pogo koro inyalo luongo nyathi ma nyako ni ah, bi mondo mi ibil gimoro mm, iwinjo mm. to dakika miluonge godo ni uh-huh. en osekawo advantage no oyudo ng'at moro mwatim nyatim nade wanyalo madho uh. Eh. makoro en ng'ama nyalo gone kata osiep ne moro simo ni ni ng'e ne wan gosiep na moro be awegi mana ka gichung' oko kacha ting'e ni wajo macho waluoro wich kuot mm. eh dichuo ma jaluo mang'eyo yeah. oluoro wich kuot mako owinjo ni we osiep ni moro ma nyako oko uh, to onyis ni ah oh, just bring them in uh. yeah, you know call her uh. you know gik moko machalo kamageo jaluo en ng'ama janyadhi gi eh, kisungu bi ng'eni eh, ok tin e lewe odhi luongi to rwaki mm. koserwaki to ka tim biro mm. tiyudo ka en mana kaka iwacho cha jakom ni eh, eye jagoro ni eye jakeno ni eye
with intention ni gidwa madhi gini akia kuma ne nyithindo manyiri oaye godo ineno to i always wacho niya the moment ma nyathi manyako obet gi paro moro ni odwa no cham ng'ato mm. osiepna you will never be uh, you will never get your blessings in this world mm. we anyisi even the bible wacho maber niya blessed is the hand that give uh -huh. than the one that receive it uh -huh. but uh, nyiwa osebedo kod ngima moro ma gidwaro ni gin ka gineno ng'ama dicho mm. to en wuodho kuome kawo mm. osiepna kata ebed mana ni in e process mar manyo kibarua ni moro mm. ibiro manyo ibiro manyo ibiro manyo to kibiyudo nikech ang'owa oseketi e jok ma cannot receive their blessings ok en kuo ah, ah. eh. oh, eh, en en kind of nikech eh, apenji niya en piny mane ma in kineno wadu tino maka en ng'ama onego bed ni nyiero ineno mm. en piny mane ma kineno wadu tino maka ng'a en ng'at monego bed ni kawo bajedi te iwinjo koro gik machalo kamagi okosemiyo jowa manyiri mm. okoso kata mana thuolo moko kuonde moko nikech ok gin ikore mar bedo ng'ala ma mbele mar kawo tinggi giwegi ipa nang'o makelo gini kuom joma nyiri gi victor samoro bende eh, jonyuol notimo atema patgi mm. ipa ni ang'o ma- ang'o makelo ang'o- ang'o ang'o makelo weche kuom joma nyiri momiyo gichalo mana okay gichalo jonyiedho kind of we awacho acha ni en ena ngima moro ma wanyalo wacho ni en kind of laziness ng'oyo ng'oyo moro kata yom yom moro mosebedo e ngima ma nyathi ma nyako ok dwa timo gimoro ki en owuon mm. oneno ni ng'ama wuoyi monego kata ng'ama dichwe monego bende timo nade timone yes no wach ni gin chwech mang'aw mm. to bedo gi chwech mang'aw ok onyiso ni ging'ol ok ginyal timo gik moko iwinjo eh. gintie gik ma ginyalo timo mang'eny mm. kawuono kidhi kata ir nyathi ma nyako inyise ni ane ne kare nikech waseng'iyo kodi we mondo mi kare anyalo kata mana yawo ni ohala moro inyalo timo to piny e eh, atimo ohala an an atimo ohala a- aus mtumba kata an a- aus soda wuoth gi soda an- an ineno- aus tong'. ineno. gik moko bilago omiyo en ngoyo ngoyo moro mosedhi odonjo ne nyithindo manyiri ma gidak ka ging'e niya ni pesa onego bed ni a kuom joma chuo kata nade ka Kabisa. duogo ni ma gino osedhi modonjo e rembgi omiyo nyathi ma nyako mariek ma wiye liw onego bed ni oseng'eyo kaka nyalo chung' ki en owuon mondo mi oyud respect mo deserve mondo mi oyud eh. the kind of a man eh. monyalo gombo e kit ngima kipenjo gi kawuono eh. ni to in dichuo mane migombo mm. obro nyisi obro nyisi in fact obro nyisi an angel mm. the character mobro describe ni mm. ibro mana neno malaika mm. to en owuon pok olosore malaika manyako mondo mi malaika madichwe timo nade mm. oyude iwinjo koro opango gir tol dak and amsa mane gi gari eh tol dak and amsa miwinjo chande iseni mago ji mopogore tol no en ng'ata mochiel en ng'ata chiel dak en ng'ata chiel yore and sam be ng'ata financially stable opok no bedo and sam mago ji ang'wen mopogore eh. eh koro eh. mago gin achiel kuom gik ma nyalo chando ji ahinya mm. kata nyithindo manyiri e mm. weche ma nyalo keto e weche mag e keny okay wach ma be agombo mondo walosi en ng'at eh, ng'eyo ng'eyo background mar ng'ato mhm. irado gi nyathi ma nyako Nairobi kata mana yeah, Kisumu yeah, e boma uh -huh, uh -huh. to nyathi ma nyako ni mhm. ing'iyo kode ni kinde mamoko yeah, she doesn't care kumi aye uh -huh. in, in as much as in gi pesa uh mhm. -huh. mano kendo rome koro chieng' moro let's say ni samoro ich owuok e, e, e harakati gi Aha, nyathi ma wuoyi oringo aha. kaka odwa tres dala gi nya- u- u- nyathine ni onge ng'ato po penje ni to wudi ne eh, wuon gi jakanye Mhm. okia okia mobete Ah, brian jaluo hie jaluo aching ong'eyo kaka weche mag keny ne chalo namba one nyaka ikwong ing'i gi nyako ming'eni to nyako ni en nyako bila man to be en nyako e kido madwaro kiseng'eyo nyako ni endi gima duong' kata nyako koseng'eyo wuoyi mm. the next thing monego bed ni follow en ni to wuoyi ni endi oja kanye mm. to anyuolane is composed of ng'a gi ng'a gi ng'awa gi background ne chalo nade background ne chalo nade kapok ing'iyo financial status mm. mare kapok ing'iyo tich motiyo eh. eh. kapok ing'iyo what he drives eh. iwinjo gik matero nyiri crazy ong'iyo gik gari ma wuoyi riembo kapok ong'eyo dala gi wuoyi kata kuma wuoyi timore aye ma is very important nyaka ing'e ng'at midwa ng'iyo godo mm. ma is one person mubro bedo godo e room achiel mm. ubro dak kode ka un ji ariyo kata ka nyathi pok obeti mm, iwinjo mm. ma nyaka ing'e background mare mm. samoro kata kidhi chien kucho tinyalo yudo ka en ng'at moro ma kata kor gweng' ok dware nyaka chief noseng'ado kare ni en ok en achiel kodwa nikech timbege to kiromo kode e i boma mm. tiyudo kong'uolore jakamne mana paka moro mosegado chak mayom moywere mayom mm -hmm. ineno koro gik moko bilagi mm. gin gik ma muhimu ahinya ei keny kata e bedo e tudruok manyalo kelo keny imbe kitang'e gi wuoyi ma sasa mudwa rado kode to warad hotel ni warad hotel warad ka warad ka ode pok nosiemo ni pok nosiemo ni ode okay. ok idhiye mm. ikia thurgi ikia kata mana watne moro Kata amora. nyinge ikia. in gi minge nyaka nying mo- Iluongo iluongo nyingi boyfriend ni ni ni- ni Jonte. mafe. jonte Eh, ni an mimi mimi boy wangu najua anaitwa Jonte. moro nyecha ah, awinjo ka luongo ni, ni bae bae en bae koso moro be awinjo ni be Eh, be. Eh, moro be Eh. moro bae Eh. moro bu bu gik moko bila ya Eh. ipenjri to i- bu ni tang'o Bu- nyinge maril ting'e ni kia nyinge maril ikia mm. ni kia bebna mm. bebna ng'ani en nyathi nyaka kara ng'e ng'ani endi mm. luong ng'ani gi nyinge mm. ma kata ka u, baba wuo penji ni ata uh, uh, wuyi ma intiere go ni mm. oja kanye mm. ni a to baba uh, wuyi ma antiere go ni oja kagan mm. dot maka maka gigo mm. nyaka ing'e ni yeah, yeah. mago bende emane kelo weche moko mag ji ok nywandre ei keny miyudo kata mm. idhi kepo kama kata owadgi wuonu matin bende mm. okepe mikawo ng'ama iluongo ni mama iwinjo eh, eh. koro gik moko bilagi ng'eyo background mm. very important ng'e ng'ato kawuono inyalo winjo ni nyako moro noyudi e rum moro kode to nyako nindi kitimo nondone tiyudo ni osebedo wuoyi ni osenenego mang'eny ahinya mm. to gima lich ni wuoyi mosenenego mang'eny ahinya kata en owuon ok onyal wacho ni ng'ane jakanye uh-huh. to giwuotho kode to ok onyal wacho ni ng'ane jakanye oting'o ichne to ok onyal wacho ni ng'ane jakanye ing'e ni nitie gik moko adieri ma kaka dhano nyaka in iwuon ing'i ngimani mokuongo eh, adwar mondo mi awach ne joma nyiri eh. wabedru jok ma jok molony mm. ngima kawuono osebedo ngima moting'ore gi weche mang'eny mm. nitiere gik mang'eny ma watimo ma ok wewa wabede ong'ala mambele mag yudo gik mabeyo mm -hmm. monego bed watimo nade mm. wayudo e ngima mm. ngima en gimoro kaka keny mm. en gima idonjie mibiro betie ma nyaka thoe matimo nade mm. nyaka thoe magolue iwinjo uh, victor penjo wach mogik mm. mondo mi uh, chenro ni uh, watieki uh. ng'ama dichuo mosekendo mm. nyalo bedo jadoo mm. to onge kuma chik apano yiene ng'at mapok okendo go bedo jadolo likewise to joma nyiri Yeah. ng'ama nyako ok oyiene bedo jadolo be nosekende kata pok okende iyudo ka nyithiwa ma nyirigi gi test waters gilimo ni akabet thany thany ka- ka- ka- ka- ka anyalo nime gi gi test waters Eh. ma seche moko pango chuo ka geche madhi miuru
Eh? eh, adieri makende nyocha awache kata mana ne joma chuo mm. apenji niya bogi mipango ni to marang'o mm. kidwa kendo to bogi mipango mitudo sianda ne chakre koch 1 to koch 25 en marang'o idwa ang'o midwaro ah, ah. iwinjo jogi eki isebet kodgi eh. jogi eki iseriwori godo te eh. jogi eki isechamo te eh. jogi eki surely Sa- o- seche mofwenyo chigi te. oketi e state of confusion in iwuon ikia kata gima itimo nade Gimidwaro. gimidwaro Mm. an gima ng'eyo ni the word do apply kama m- kend osetimo nade Osedonje. osebetie mantiere dhako to kel dhako machielo mondo mi odagi e dalani endi kata e anyuolani endi mano iwacho ni ng'ane jadoho to onge kaka inyalo bedo jadoho kapok ikendo mm. onge kaka inyalo bedo jadoho kapok okendi gima kelo ma chalo kama e api ber nye yudo wuoyi ma, madak mm. to en dak mm. asoriwo gi finance moro matin e lwete eh. but ok en handsome tol to be pod onge e tol be ok en tol eh. orucha iyudo ma tol eh. onge pesa lwete ti nyalo wuotho kod en wuoyi minyalo sieme kindi ji iwinjo otingo kidi eh, otingo kidi kore othir ka mulo mar kunyo rabuon iwinjo ipenjori niya mano bende en tiere go kanyo e machielo iyudo koro jogi te characters gi te te te te ineno tol dark handsome financially stable god fearing gini ka ni mm. ok inyal yudo kuom ng'at achiel gin ji mopogore ospread gi mm. kuom joma chuo gi duto te mm. ma moro god fearing mm. kodwaro weche mag spiritual wach moro diye mm. owinjo kodwa ni mondo jiwe to nitie modhi ire mm -hmm. kodwaro weche mag uh, rent chande mm. gas orumo ki ang'o en gi financially stable yeah. kodwaro sama koro dwa dhi oko ma koro nyalo wuotho gi ng'ato ma koro isungo yeah. minyalo gogo picha tikelo ne ji e wang' buk kuonde gi eki en tiere gi ng'ate chani ma- ma- mano misungo mano mikele Ehe. iwinjo kodwaro minyalo ter ne jo- eh, ne jonyuol dala Nonone. ng'at moro ma koro ng'at ma decent Wechene bende Koka tin. gima lit ni ng'ano be decent ok yude en itere mana mondo onyise e dala ipako kaka eh anyango nyare to yudo wuoyi oyudo wuoyi man kare kabisa iwinjo gik ma Eh, wuoyi to ok oyude. kamago iwinjo Eh. koro en gima rach ahinya ka in nyako bed nyako ma focus ng'e gima idwaro kidwaro wuoyi kidwaro wuoyi iwacho ni idwaro wuoyi ma, ma ichwiri nyako ma nyadundo iwacho ni idwa kiko kodhi mm. iyude wuoyi moro modongo maber mm. we kawo weche mang'eny chak iluor go wuoyi ni miga obed financial finance gin gik mabiro kawuono nyalo bet ma onge yeah, omiyo bende seche moko yeah. ng'ani pod onge mana finance nikech pok oyudo the right partner uh -huh. ma ginyalo loso go mwandu ni mondo mi obi koro iwinjo if you want to be treated like a queen Eh. make your man to be a king first iwinjo kidwa ni mondo mi ibed queen e ngima ng'ani endi kuong ibedie ni ng'ani ni nyalo bedo king kamoro amora ma entiere Eh. by timo nang'o miye luor mowinjore gi timo gik moko e yo makare seche duto nyoro ne wan gi separate kaendi Eh. bende separate nyo wacho ni mondo mi il- idako dhi makare e kind dhako gi dichuo Aha. ng'ama dhako nyaka bed ni chiwo luor moromo e ot bed ni chwore nigi ng'ol moro amora mhm. bed ni chwore chalo nade nyaka bed ni chwo to ng'ama dichwo tije maduong' en hero eh. kata chal nade her iwinjo ah, an most of my eh, eh, references ateroga e muma mm. muma wacho maber ni men to love their wives mm -hmm. iwinjo mm. while on the uh, wife side mm. they are to submit mm. ineno beda beda submissive enough mm -hmm. timne atima ng'ani gik mowinjore kod chenro mm -hmm. kaka ng'ama dhako mm, iwinjo mm. -hmm. to era dhi bira bira hmm. to era mineno ni gi submission bende gin gik moko ariyo machal mapogo te emo miwinjo ka joma mine yudo ga kanya seche mang'eny giklema ni wada chwora ni ahero wada chwora ni ahero adieri makende gima otimono ok en ero chwore but en ana submissive hmm, enough hmm. ma gimoro amora ma dichwo ni dwaro kata gimoro amora manyalo moro chuny ng'ani hmm. ema otimore nade otimo tapenji hmm. kitimo ne dichwo gima chalo kamano ang'a mono ng'ani eri owuotho kaka imbe opari hmm. eh kata ka owuok oko kucho chondo osiepna moro nomora chieng' moro ka wabudho kamoro to o, ja use ginene o, lewni matindo gi mm. obiro ng'ato uso lewni matindo mm. to o, aneno kochukore to okawo to siepne moro ng'ise to mere ng'a nade I, magi be gik ma in ema ing'iewo ok imi dhako pesa odhi ong'iewogo gike to nyise ni iwinjo dhako ma ng'iewo ni gini ni is my wife Mm -hmm. e, ma, ma chiega mm -hmm. ok en girlfriend na mm -hmm. iwinjo mm -hmm. e omiyo ang'iewo gi chir ka ng'eyo ng'ama dhi timo nani ng'ama dhi rwako eh, okay. koro ok en gimoro matimo ka an gi wich kuot eh, iwinjo eh. omiyo gin gik matimore mana ka part ma, side machielo cha mm. ochiwo gima owinjore ne part ma koni endi to ngima dhi adhiya makare. Wechene mogik igogo oriti mondo watieki. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' en thuolo machielo kendo ma wanyisi ni adieri makende ni nitiere gik ma nyaka to watim mondo mi wayud gik mabeyo. Gima ber biro kokalo kuom nengo. Gimoro amora mayot kata mabiro mayot ok en giman kare. Kiyudo nyako ma en aena ma kawuono aromogo to kawuono to rucha to useriuru kode kata rucha en mana ng'ama osedonjo bed ane gi paro nyadiriyo be en e nyako midwaro in iwuon nyaka ing'e nyako mitimo nade midwaro to in iwuon nyaka ing'e gik midwaro kuom ang'owa kuom nyako dhi konyi e weche mag yiero kendo dhi konyi e weche mag yudo the right partner minyalo dak godo e ngimani. Kaka pile wagoyo ni erokamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro ni nyaka koro wagike e nyal giko mare. Iluonga Nyamune Brian kata Mwalimu Kalisto Holorio Skari Machogo ne wan kod Modem ma bende ne temo yangonwa weche kaka jomatindo ma nyiri onego bed ni dak ka gigombo ni mondo giyud joma nyalo kawogi Ah, weche makare bed kod dewa kanyo odiochieng' mano makiny ka kiny obedo gi chenro machielo iluonga nyambo ne brian to mane en Aviko Modem, Aviko the designer.